ایہے ویور ماشاء اللہ خوبصورت جیہا ہوٹل ہے ہوٹل دے سامنے ہن خوبصورت جے گلوپ گلوپاں دا اندازہ لاؤ اے دسو کیڑی جاہ ہوٹل ہے تے کیڑی جاہ گلوپاں دا چوک ہے اس چوک نوں جیڑھے جیڑھے ساڈے ماشاء اللہ گاؤں توں ڈیکھن آلے ہن ساڈے گاؤں توں ویڈیو ساڈی ڈیدھے پئے ہن انہاں نوں پتہ ہوسی اے کیڑی جاہ ہے تے کیڑی جاہ نی اے اس سائیڈ کوں وی دیکھ لو اور بڑی پیاری جی لوکیشن ہے تے بڑا پیارا جیہا ماحول ہے تے بڑا پیارا جیہا اور جانا پہچانا اے علاقہ ہے تے باقی راسو نا۔

ولاگ شروع صبح دا ہی کر گھیدا ہئی لیکن ول اسٹاپ کر ڈیتا ہئی گھر ناشتہ کرن آ گیا سے ناشتہ کیتا ہئی گھر پیٹ پوجا کر کے تے دوبارہ ولاگ دی طرف آ گئے سے ماشاء اللہ گرمی دی شدت ولا واپسی ہک دفعہ ہے تے ریڈی شیڈی ہو گھیدے سے لش پش ہو گھیدے سے اج دا ولاگ کرن آلیاں ویور انٹرسٹنگ جے کو آدھن خوبصورت جے بیوٹیفل سرائیکی نظارے اور مزیدار تساں ہر روز آدھے وے ہکو ولاگ ہکو ولاگ ہکو ولاگ نہیں اج وی آئی پی نواں ولاگ ہوسی تے نویں ولاگ دے نال تہانوں چس آسی اج اساں ویندے پئے آں ماشاء اللہ ہمسایہ سٹی تحصیل اپنی جیڑھی ہے ساڈی اتھاں ویندے پئے آں اتھاں چل کے کوئی تھوڑے موٹے کم ہن او کم کرینے آں تے کم دو بعد تہاڑے تساں تساں ساڈے نال راہسو اور ویڈیو سکپ نہ کریسو کیونکہ جو وی اج دے رول ہوسن جو وی اج دیاں مصروفیات ہوسن تہاڈے نال شیئر کریسوں کیونکہ تساں نال نال رہسو تہانوں سمجھ لگ ویسی کیڑیاں کیڑیاں سٹوریاں ہن تے کیڑیاں کیڑیاں سٹوریاں نی تے ہیں خوشی دے نال نال جتنی وی سنگت ساتھ ساڈے چینل تے نویں نویں آئی ہے جیڑھے جیڑھے وی ہن دیس پردیس آلے انہاں سارے نوں ساڈا السلام علیکم تھی گیا ڈھیر سارا تے جلدی جلدی ساڈا یوٹیوب چینل مریسو سبسکرائب خوبصورت جیہا فیس بک پیج سلیم کھوکھیالہ اوکوں وی فالو کرنا بھولو نا اوکوں وی فالو کرو جلدی جلدی ہی خوشی دے نال نال آج دا ولاگ اساں انٹرسٹنگ کرنے ویڈیو دے نال جڑے رہسو ویڈیو اچ سکپ نہ کریسو ہمسایہ سیڈی ویندے پئیں چل کے تن دکھینے اتھوں دے وی ماحول اتھوں دے وی خوبصورتیاں اور اتھوں دیاں وی لوکیشناں گھر کھڑے سے گھروں ناشتہ نوشتہ کر گھدے ریڈی شیڈی ہو گھدے سے ماحول گھدے سے بنا اپنا بھرا سلیم کھوکھے آلا اور سپیشل پرسن

ویلکم بیک ویور ماشاءاللہ ٹریولنگ دے اپاں چل پے ہیں جڑے تانوں گھر اساں سرپرائز دے کے آیا سے نال دی سٹی دا تے نال دی سٹی ونجن کیتے تہاڈا بھرا تیار ہو گیا ہے بٹھا آ گیا ہے بٹھا کراس کر کے خوبصورت جے روڈ دے اتے تہاڈا بھرا تے میں تے میڈا یار بوٹا مساں ویندے پے رلے میں چھوٹا جو کوئی کم ہے گتھے گن چل کے تساں بس نال راسو تو سیدھی جے گال ہے کہ تہاڈا زیادہ دیر اساں سر کیا کھاونا ہے اساں موٹر سائیکل تے ویندے پئے سنگت ٹریولنگ کریندے پئے خوبصورت جے ولاگ ہوسی تے خوبصورت جے پیارے پیارے نظارے تانوں دکھیسو آج دا ولاگ انٹرسٹنگ کرنے کیونکہ تو تہاڈا گلا شکوہ ساڈے نال رہ ویندے کہ سلیم بھائی باہر دا کچھ ولاگ دکھایا کرو باہر دا تے اج اللہ پاروں خیر باہر دا ہی ولاگ ہے ایویں ہی محبتاں کریسو تساں ایویں ہی نال جڑے رہسو تہانوں پیارے پیارے ماحول تے پیارے پیارے انجوائمنٹ کرویسوں تہاڈا بھرا اپنا سلیم کھوکھے آلا تے سپیشل پرسن اور چھوٹا جیا کم ہے جیڑا کم آنج کے کریسوں وی سہی تے نال تہانوں دکھیسوں وی سہی روڈ ہے نا روڈ دے نال او آمد و رفت دی شور شرابہ جاری ہے نال تے ٹینشن گھننا نی بے فکر ہو کے راونا ہے تے ولاگ دے نال سیٹ بیلٹ ایویں لا کے باؤ کے جیویں تساں گڈی تے بیٹھے وے تے۔ تے ایویں جیویں اساں ویندے پئے ٹریولنگ دے تساں وی محسوس کرنے ساڈے نال نال راونے تے ویڈیو سکپ نی کرنی اج دا ولاگ وی آئی پی کریسوں تے ماشاءاللہ پہنچ یاسے آپاں موٹر وے روڈ تے موٹر وے روڈ تے آگئے سے سنگت ساتھ اتھوں پٹرول پمپ توں پٹرول پویسوں پٹرول پویندے تے ول آپاں سیدھا ایویں شوٹر نکلے ویسوں جیویں نکلن دا حق اے لیکن پمپ آگئے نال پچھاں چوکی کراس کر آئے سے او سامنڑے ذرا ذرا دور دراز کر کے اے سائیڈ تے درخت کھڑے نا درختاں دی وجہ توں نظر دا نی پیا پمپ اے سامنڑے کر کے ایس پی دے کے پتہ نی کیڑی چیز دا پمپ اے اتھوں پٹرول بھروینے پٹرول بھرواونڑ توں بعد وت آپاں نکلنڑاں اے شوٹر ای شوٹر ٹھیک اے سنگت تے مزید اپنڑی محبتاں دے نال نال تساں راونڑے تے نال جڑے ہی راونڑے متنڑ کتھیں غلطی نال ویڈیو ساڈی سکپ کر ونجو۔

سنگت ماشاء اللہ اساں پہنچ جائے اپنے نال آلی تحصیل ہے تحصیل جڑی تحصیل دے سانو کم آئی شہر ہے وڑا ایسے موٹر سائیکل ساڈا ہو گیا ہی ہیٹ اوم ہیٹ اینو تھوڑا تسلہ ڈے کے دے وال چل دیں اگاں تے باقی ویور ماشاء اللہ اگاں رڑ پے آسے اگاں وی آئی پی ماحول دے نال نال فلائی اوراں دے اتو اتو کراس کر کے ویندے پے کیونکہ کٹ بڑا دور ہے دے کیونکہ اتو بائے موٹر سائیکل وی کراس کریندے پے وال تھوڑے بھرا نے ڈے کے اساں ریس کر کیتی ہے اساں کے اپنے ماشاء اللہ تحصیل نال آلے شہر دے وچ اتے فلائی اوور تے نہ چڑھوں تاں مزہ نی آندا ڈیدھے پئے ونا او دور دراز تاں کافی موٹر سائیکل آلے بہہ وی اتوں ہی موٹر سائیکل موڑی آندن اے سائیڈ وی موٹر سائیکلاں واسطے بنڑائی گئی گئی کیونکہ موٹر سائیکلاں دا کٹ کیناں ہئی میں تے میڈا یار بوٹم خوش تھئے ودیا سے کہ لے بھئی اساں اتے چڑھے ودین تلے روڈ موٹر وے دی آمد و رفت اے تے اساں ماشاءاللہ اتوں اتوں کراس کر کے ویندے پئے آں کیونکہ فلائی اوور اے فلائی اوور دے اتوں کراس کر کے تلے بئی سائیڈ دے ٹرانسفر تھیونڑ ایساں تے اگاں ساڈے ماشاءاللہ موٹر سائیکلاں آلین بیک سائیڈ تے موٹر سائیکلاں آلین بیک سائیڈ تے کیمرہ ایں گلوں نی کھریندا پیا کہ کیونکہ کوئی پتہ نی پچھاں لیڈیز وی تھی سکدی ہئی تے باقی روڈ ایدے پے ونن تلے آمد و رفت بہت زوراں دی چلدی پئی ہے تے بھرا تھوڑا فلائی اوور دے ودے تے ماں آدھا سئیں کیا بات ہے اتھاں مسئلہ بن گیا ہے موٹر سائیکل ڈھیر تھی گئے ہن ہک ٻئے نوں اڳوں پچھوں کراس کرا کے تے ولا اساں اپݨا موٹر سائیکل کراس کیتے تے باقی ایویں ایاں محبتاں کریندے رہاسوں ساݙا ولاگ ݙیکھݨ کیتے ساݙا یوٹیوب چینل پاک ویلئی لائیو سرائیکی آواز سبسکرائب کرݨا ٻھوڑا نی تے سلیم کھوکھے آلا فیس بک پیج فالو کریسو سدھا تلے توں ویندے پیاں تلے ونج کے تے لاسوں روڈ تے تے روڈ توں او پرلی سائیڈ توں ویور کراس کر کے اساں ایں اورلی سائیڈ تے آئے ہاں ݙیدھے پئے وینا اے پرلی سائیڈ توں گھم کے تے اساں آ گئے ہاں ماشاءاللہ اورلی سائیڈ تے تے ہݨ آپاں چلدے پیاں اندر مزید اندرون شہر ساݙا جیڑھا شہر ہے نا اندرونہ سیٹی دا شہر ہے جیڑھا تحصیل دا تے اساں اوڈے چلدے پئے آں کوئی کم کار ہن اپنے چھوٹے موٹے او کریسو تے رہسو نال نال ویڈیو سکیپ نہ کریسو اساں ڈوہیں خوش تھئے آنے آں ایں گل خوش تھئے آنے آں کہ پہلی دفعہ اساں فلائی اوور توں کراس کیتے موٹر سائیکل کراس کر کے تے آ گئے سے اساں اپنی اپنی سائیڈ تے فلائی اوور بیک سائیڈ تے کراس کر آئے ماشاءاللہ پیاریاں پیاریاں کلونیاں دے پیارے پیارے ٹاؤن کراس کریندے ہوئے وڑے آں اپنی اندر شہر دے وچ اے ہے ماشاءاللہ خوبصورت جے ساڑی تحصیل دا شہر اور کافی ساڑے ویور ڈیکھن آلے جانن آلے جان دے ہوسن کہ کیڑی جگہ ہے۔ اتھاں ہک ڈرامہ سیریل بڑا مشہور تھیا ہئی بڑا خوبصورت جیہا ڈرامہ ہئی اور او دنیا پور دے ناں توں بہوں زیادہ وائرل تے مشہور تھی گیا ہئی ڈرامہ اور ٹک ٹاک دے وی کافی سارے ہوندے ایپلیکیشناں چلدیاں پئیاں دنیا پور دو ناں توں تے اساں وی ماشاءاللہ اپنی تحصیل دنیا پور تے گئے ہوئے آسے چھوٹا جیہا کم ہئی او کیتے سے باقی کم کر کے مزید اگاں ٹریولنگ کریندے پئے ہیں۔ اگاں دی طرف اپنی منزل دی طرف بہڑدے وینے گزردے وینے تے باقی میں نال نال تساں وی رہسو تانوں وی انجوائے کرویسوں پیارے پیارے تے باقی ماشاءاللہ آمد و رفت بہوں زیادہ ہئی رش ہئی لیکن آپاں ولاگ بناون دی تن گھٹ ڈیتی میں آکھیا جیڑی جیڑی سنگت سا ساڈا ایں شہر کوں ایں سٹی کوں نی ڈیٹھا ہویا او ساڈے ولاگ تے ڈیکھسی اور انجوائے کرویسی سامنے مینار وی کھڑا ہے تیا اے وی بڑا وائرل ہویا پیا اج کل تے باقی ماشاءاللہ جی تساں ایویں نال رہو سپورٹ کریندے رہسو تے آپاں پہنچے آں خوبصورت جئی جگہ تے خوبصورت جئی لوکیشن تے۔ اور گول گپے اتھے گھدی کھڑے ہیں میں تے میڈا یار بوٹم اور جیں جیں سنگت ساتھ ساڈے نال گول گپے کھاونے ہیں تے آؤ ست بسم اللہ نہیں تاں ولا تہاڈا بھرا سلیم کھوکھے آلا تے میڈا یار بوٹم کھاسی کلے کلے تے گلہ شکوہ ساڈے تے بالکل نہ ہوسی اساں بنوائن گول گپے پیارے جے کھادے تے ٹیسٹ کیتے تے اگاں چل پئے ہیں وی آئی پی ہوٹل دی طرف ہوٹل اگاں آگئے ماشاءاللہ اے ہوٹل وی بڑا مشہور و ترین ہے اور اے جگہ وی بڑی پیاری اور خوبصورت جہیں۔ انجوائے کریسو اور ویڈیو سکپ کیا نہ کریسو نال جڑے رہسو اگاں دا وی ماحول تانوں دکھیسو پیارے پیارے انجوائمنٹ کرویسو اور تانوں مزہ ہی آسی اور غلطی کوتاہی دی دلو معذرت کریندے رہنے اور پیارے پیارے ولاگ ڈیکھن کیتے ساڈا چینل جلدی جلدی مارا کرو سبسکرائب خوبصورت جی آواز تے پیاری جی پاک ولیج لائیو دی سرائیکی آواز۔